Atye ka creating awareness, abino ka miyo ngec an macalo boss me go team atye ka creating awareness eno ba luwer me kumalo me Uganda wuwek wic tino tino. Wucak bedo jo ma tye macua. Gamente tye ka mino lim, lim oduk. Gamente tye ka miyo cente in billions. Cente ma kitye ka miyone-ni kitye ka miyone pi luwe. I Uganda kany kare yer weng kare campaign weng kare elections weng gamente dyero limo duk take up the opportunity watye ki advantage wan macalo luwer me kumalo me Uganda watye ki advantage. Pien ni lim ma dong gamente omiyo pi luwer i Uganda ento limme luwer me Kampala keken aye gijako gicito kwede, wan watye ki advantage this time ni kwir pa ladit lobo kacel ki kwir pa ruling party peke i Kampala madi madi. Jemo ma tye matek i kom gamente i komiti cawani jemone tye i Kampala wan i Northern Uganda yam wabedo ki jemo matek i kom gamente oweko dongo lobo oweyo wa. Dong watye ki advantage this time ni lukampala ma yam gu taking advantage I komwa I kare me lweny gugamo dongo lobo wako weng pien onongo kitamo ni wan ojemo I kom gamente kombeddi I cawa ni gin aye dok tye I jemo ci dong wan bene omyero wagam advantage woko ki botgi. Wagamo dongo lobo ki botgi. Lim ma kitye ka miyone in billions egini pa luwer me kumalo me Uganda what it requires en aye ribbe keken ribbe bedo under one umbrella pa luwer me northern Uganda. Lok moni ni luwer me kumalli me Uganda mukene dok tye ka ngwekeko ni gin gicito under federation kun federation opong ki luwer me Kampala ma ticgi me timo aram i kom luwer me kumalli me Uganda cito under federation dong nongo wacito i lost konye peke. Group moni tye kilwongo ni Gamma, gurup moni tye kilwongo ni Work, ki dong jo mukene luwer madongo calo Boss Miggy ma pol kare onongo watamo ni wan bene ka wacoyo nyingwa piwa kenwa ci olo wa leading group wa bene wa nongo cen pa gamente-ni. Boss Miggy Otim kacel ki luwer madongo mukene omyero wan weng watamu positively ni Ka wapoko kinwa ma wangweko kinwa matino tino mapol ci lim obiweyo wako lim cito dok Kampala. Boss mego team and team lawer madit moni and team Gama kacel ki Wok wun weng wubino ko kacel one egini weng wabino ko kacel under one group manongo wayero manongo wangeyo ni lok me transparency obibedo tye Accountability pe obibedo luu luu ma nongo wayeo wabino i yeo kacel ki luweko weng ni wabedo under one group, under one umbrella wek wawaco tamwa ka maleng kita dong wacako wacone ni gamente ka ebimiyo cente pa luwe wek cente pa Northern Uganda the greater North obed separate ki i kom cene pa luwer Kampala. Pi tyen lokke ni luwer me Kampala dong gitye bad example by kwalo cente pa luwer me Uganda billion abic ma kicwalo i financial year mukato billion abic ma kicwalo ni cente ne pe oo pe kipoko marom ki dano weng i Uganda kany wan luwer watye ki koko. Leb me billion pe leb matidi. Luwer waweko neno me miyo miyo, neno me neno mere i neno breakfast, i neno lunch, i neno supper ki dong i neno mat ni omyero ol oto bene lawer mo me Kampala ka dong omini breakfast, omini lunch, omini supper onyo kiyubo dinner kaka mo ci dong kikubo wiye ki mat ci dong ibiko ni dong kityeko kwo ni o in laming. Luwer tye ka nongo cente in millions

Wubino wa ribbe, wun lutinowa ma kitye ka miyo itwu milion abic abic abic, ya wulingo ki lok-ki, wun lubwolo! What is five million? Lutinoni ma in inywalogi eni? En gubikwoyo en ki milion abic ma in itye ka wilo ki war, itye ka timo kong ki ngo i kin piny, iwilo ki bongi ki ngo ni ni mono jo me federation mari guculo dog in o wek pe iloki. In labolo lokke idug tung bot lupaco, lupaco wabedo kacel let us demand for our own share iwinyo.

Waribone wunu wot wi lak en aye unity. An aye bedo under one umbrella, in bene ye bedo under one umbrella, waye wunu bedo under one umbrella kun nongo waneno ni walego gin ma megwa obedo megwa. Wan macalo luwer me kumalo me Uganda, we are strong enough we are even more talented than those people please obino wayenyo yo me ribbe wabedo kacel gino mo keken ma wamito i lobo ni romo kati kare kampen kare elections egini ka watiyo ki wiwa maber. Please amaro un weng boss me ko team dano weng obin under one umbrella gama walk kono nga kono nga dano weng obin under one umbrella wacako yenyo dong leadership ma wun wutye ka mito ne ni kikome wek jami ni weng obin nongo icing dano icing group acel one umbrella wacit anyim manongo iwa yom manongo pe kilanyo wa. Luwer me Kampala okwalo wan oromo style moni ma ooh eeh luwer Kampala gibino ka poko cente me anyuwa cente moni kany gimiyo mere en cente moni kipworo yec ngwen yec ngwen it ru ento gin gukano cente o gunia gitye ka dok kwede gangi kun cente ni kimiyo pi luwer weng man aye gin ma an abino ka lweny iye. Collectively, waromo lweny wek paco obed paco. Wuwinyo? Luwer Kampala ni gin gucung i dikal gi kunu, pingo gin bino ka poko T-shirts wa gang wa kany, ni ibino apoko T-shirts pa ladit lobo, ibino kono apoko T-shirts pa party, ibino kono ka timo ngo? Wan wamito ni i regionwa eni, luwer ma gangwa aye ower iye, ka ladit lobo bino ka miyo opportunity, obino miyo opportunity bot luwer ma gang kany. Luwer Kampala gukuru ladit lobo ki gangi kunu, gukuru yub pa gamente ki gangi, wapwoyo.